my country people una welcome back to my channel today Tammy wey be say be sisters don fight for a man wey be say they call Tofa for inside the big brother house and also fans don come out to come call out Victoria and Sean after their diary section today and lastly fans don do an online voting for all social media platform and the housemate wey come last position for all that voting so far go shock una. So Tofa na a pair to Surge, dem dey call themselves aces. For those of una wey no remember who this were be, the guy na the person wey be say talk say e girlfriend leave am, say him the reason why e enter inside Big Brother say the girlfriend like Big Brother well well say e just enter to pepper the girl, e dey happy say the girl go watch am for television. So na this guy na him the two sisters wey be say dem dey call Dami and Toyosi dey fight over. See go thing wey special about this boy me I no see am. E come be as if all the girls dey love the guy like I no understand wetin dey so special is it because he's tall or because he's fair cos um Onyeka and Victoria dem don dey chingom the boy since and Victor um wetin be her name Onyeka don talk am many times say she like Tofa say Tofa na her type of man. The fight between this Dami and her sister abi friend is it sister sef abi friend i think is friend na checkers na be sisters okay dami and toyosi na friends no be sisters dami don go go dey take therapy sections with tj tj na the better pair so that she go fit dey sleep well at night because of man o because of tofa na make you see say she dey go take therapy After two of dem quarrel finish, dem dey even quarrel sef, Topper no even send the two of dem, two of dem dey come tire, dey come settle their differences eventually. Friendship of over ten years, now una wan allow one man wey be say una just meet because he fine for una eye, una wan scatter una friendship just like that because of man. From wetin I don notice, I think Dami, Damilola get anger issues because she don first react for kitchen concerning food matter now na man na im she dey fight for so I believe say the main problem na Dami not even the Toyosi and the most disappointing thing be say the TJ wey be say be the therapy doctor wey dey inside the house wey be say Dami dey go tell all this things the guy no sabi keep secret imagine when you when you go meet a therapist you tell the therapist just say you tell am your problem your inner most secret you come carry am go go dey tell people na the type of person wey TJ be he's not a professional maybe now because he dey inside the big brother house and for them to trust him enough to tell him is their secret they see him as a doctor and he's supposed to keep the thing confidential anyways what when i think about um, the tammy pay was the fight necessary or topper look like person Maybe say two grown women Maybe say don't get friendship over 10 years suppose fight for make una tell me on answers for the comment section onto the shatoria ship dem do their diary section few hours ago and the two of them if according to fans fans don say their reactions dey very off for other people wey be say don come into the diary session to come talk about their experiences so far we dey see certain kind of chemistry they dey always dey happy they dey dey together playful but these two just be like say they dey mourn person she, uh,

So today fans come out to come do voting for different social media platform. I dey talk about um, Twitter, Instagram, Snapchat, and all of that, TikTok. And the housemates wey be say top all the charts of all the voting wey be say they do na Wani and Handy. As we all know, Wani na person wey be say dey ship herself with Sean so far. And that particular ship dey actually work for her and Sean. The second pair wey be say top the dem voting chart na shatoria di third pipo na checkers checkers na im be di sisters chizoba and onyeka na dem carry turn onyeka we all know on top say onyeka don dey move like snail na she dey go tell different pipo different tins for inside dia dey instigate different pipo against each oda den di next pipo wey be say top di chart na double k double k na di married couple kelly and Cassia. And di next pipo for di voting chart na Aces. Aces comprises of Surge and Topher. And di next pipo na di virgins wey be say call demsef di Radicals. I tok about Femi, David and Milky. Two of dem, dem say dem be friends, dem be um dem dey do gym togeda and all of dat. Den di next pipu wey be sey for di voting chart na Mbadiwe twins, doz ones na ordinary five percent na im dem get. Den di bottom barrels for di voting for all di social media platform so far from day one till today na Nellita, Nellita Pearl na im carry last position for all di voting chart wey be sey dem do so far. Which means they have not been active enough to gather fans. and me I dey even fit talk say Nelly get fans well well not knowing just say Nelly no get anything Anita on the other hand Anita is not serving us any content which means if um Nellita fans no sit up this week na Nellita dem go go house on Sunday as a matter of fact if we really wan dey realistic with ourselves none of these housemates even dey worth it today na today makes it three days we never see any action from them nothing nothing it has been boring

na money be all of that we dey believe talk say as we subscribe all those things we suppose watch wetin we subscribe for but no big brother you no dey ever learn a lesson you go carry people wey we no understand where they come from put for inside there as more dey watch boring things anyways if you wan vote for your fave and you no know how to vote for am tell me for the comment section i go just write am out how to vote for your favorite housemate una take care una bye